good no wega muno githii na mbere kwirorera inoro tv ni twakorwo twarikia kumuramura magatheti twina wa githiji na riu gatheti ingi ni muthenya wa rucio ngai atukinyiria reke twingire thiini wa ndereti ni tugukwirite ati ndereti itu ya mbere ithaini riri ria keri ria inoro rucini nĩ ya ũmemerekia mũrĩhĩre nĩ kambuni ya wĩigithia ya Farmhold Ventures Limited. Thĩinĩ wa studio ndĩna gĩkeno ngĩamũkĩra Charles Ndirango uh, Mbogo wa Mathenge ũndũ ũmwe na Naomi Njeri wa Kibe uh, kuma gwa kambuni ya Farmhold Ventures Limited. Tũmamenye o mũndũ o mũndũ na niä ngwä ka å rä a njigua gå kä rwo na gä thångå ladies first koguo ngwamba gå thiä kwä madamu jeri gaithä ka rå cinä Gĩtĩo mũno Mr. Kamau, mwaka mwerũ Ĩĩ. twĩrĩgaine mwaka mũkũrũ wa Ĩĩ. 2024 Ĩĩ. no mwathani nĩ atũkinyanĩirie mwaka ũyũ wa 2025 Nĩguo. na tũkamũcokeria ngatho mũno Ĩĩ. nĩ ũndũ wa gũkorwo nginya twĩ gũkũ na Ĩĩ. mũgatũhe kanya ga gũka gũkiuga kĩrĩa twĩ nakĩo Nĩguo. Eh, mwĩroreri wa inoro tv ha marĩtwa njĩtagwo naomi njeri wa kibe na nyumĩte mwena wa Rũirũ na kũu nĩkuo ngoretwo ngoragwo ndũgamĩire ndĩ ta manager na mũthenya ũmũthĩ tũrĩ akenu mũno na tũgacokeria Ngai ngatho na tũkamwĩra mũtikaume mĩtambo-inĩ tondũ twĩna maũndũ mega mũno mũno mũno Ĩĩ. koguo mũramenya twĩ msimu wa Valentine's eh, wa wendo Nĩguo. Eh. Asante na karibu sana. Thank you so much. Eh, ngũroraga ndona ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mĩrongo ĩna na ithatũ kuma mwaka ũyũ wambĩrĩria Eh, mwaka ũyũ gũtwarĩte atĩa ũrawona atĩa Eh, so far so good reke njuge mwathani nĩ akoretwo na niĩ kuma twarũgia mwaka Eh. nginya haha tũkinyĩte Eh. Eh. thengiũ mũno reke eh, ndehe mũgeni ũngĩ ũ- ũ- wĩna ũndũ wake wa mwanya mũno eh, wĩtagwo mbogo wa mathenge ũndũ wa mwanya oka nĩ mũkũ wona Ah, mbogo mathenga wĩ mwega rũcinĩ Ah, ndĩ mwega mũno kama mũthenya wa ũmũthĩ Hey. na ngakena mũno nĩ gũkorwo haha o rĩngĩ Hey. Ii, nĩguo tũrĩ okuo wega mũrĩ ũkio wega Yes, yes. mwatũkĩria kĩ gwa farmhold ventures Ah, gwa farmhold ventures tũkĩte na maũndũ mega mũno mũno mũno mũno mũno Eh, na nĩguo tũrauga mũ- mũrori ndakaume hau

nä kwega må no ithuä tå tirä na å ru tũreganĩte mwaka mũhĩtũku Ĩĩ, but uh, directors aitũ marĩ haha mũthenya ũngĩ ĩĩ. kĩa mbere nĩ kũgeithia mũthikĩrĩria wa inoro tv tũmwĩre ikara mĩtambo-inĩ ũthikĩre twĩna tũndũ twĩna maũndũ mega tũkũreheire na nĩ mwageithio nĩ anene aitũ nĩo martin kamau na madam shiko Ĩĩ. me kũrĩa mwena wa rũirũ thank you karibu sana ona ngwanjia ona we ndirango Yes. we mwaka ũyũ ũrawona atĩa mwaka ũyũ nĩ mwega makĩria no anjĩtie uh, on a higher note uh, kwĩ irathimo nyingĩ Eh. na nĩ tũra expect atĩ kamũiria nĩ kuga nĩ ũkinyĩte gatagatĩ-inĩ ka kuga nĩ ũthirĩkĩte atĩ mũndũ wothe nĩ agũkorwo ahota kũ achieve dreams iria acetire Eh. kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ Eh. no nyende kuga atĩ ah, maugaga atĩ maũndũ manene matiambagia hanene maũndũ manene mambagia harĩa ũrĩ ona kĩrĩa wĩ nakĩo na nĩkĩo ithuĩ ta Farmhood Ventures Limited tũroka haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkũhotithie kuona njĩra iria suitable Eh. ũngĩhota kũhota ku expand mũtũrĩre waku in terms of net worth Eh. tondũ mũndũ ti ũtonga wa kĩrĩa ũrĩa wĩtagwo mbeca Eh. mũndũ ataragĩrwo agĩthiĩ kĩharũrũka ah, kũ- kũcemania na mũrĩa wa kũmbire Nĩguo. andũ aingĩ maroraga net worth ya mũndũ ũcio nĩkĩ atigire nĩkĩ atigire ciana ciake Eh. na nĩ impact ĩrĩkũ atigire generation ya matukũ marĩa atũraga koguo ikara mĩtambo-inĩ nĩ tũkũmenyithia maingĩ. Asante, thengio ndirangu he ũndũ wa gweta kiugo wa gweta gĩa gĩthũngũ dreams Yes. na gĩkũyũ nĩ iroto mũndũ wĩna kĩroto gĩa kwenda kũgĩa gwake rĩ mũndũ wĩna kĩroto mwaka ũyũ gĩa kwenda kũgĩa mburoti yake kana mũgũnda rĩ Yeah. ũngĩmũtara ambie nako kĩroto kĩanjagio nako nĩguo gĩkinyanĩre Ah, ngwĩciria hingo angĩ twarĩ haha ũũ nĩ twaririe ũhoro wĩgiĩ kĩroto kana vision nĩguo na tũkiuga atĩ handũ harĩa hatarĩ na vision andũ nĩ gũperish maperishaga mm. na nĩkĩo wonaga kaingĩ tũkĩrũgia mwaka uh, andũ arĩa mathiaga makanitha-inĩ kana arĩa marũgagĩria mĩciĩ-inĩ kwao hey. andũ acio nĩ mathiaga makongana makandĩka cioneki iria marenda kũachiu hey. kahinda-inĩ ka mwaka ũmwe ũkirie kũhĩtũka mm. koguo niĩ no nyende gũkwĩra atĩ mwaka ũyũ we ũrerirĩria kwĩgwetera handũ ũrerirĩria kwĩgwatĩra gatĩri uh, no tũgũtware kũrĩa mwena wa makutano mhm. tondũ kũu nĩ tũkoretwo tũkĩendia ke no ririkane the previous years nĩ tũkoretwo tũkĩndiri mũno na makutano eh. na makutano nĩ taũni ĩmwe nene mũno actually ĩrakũra na njĩra ĩmwe nene mũno na kwĩna wariĩ wa andũ na andũ nĩ maraigithia mũno na makutano na ici nĩcio itũmi tiganĩte cia andũ kũigithia na makutano ũngĩrora kuma nairobi ũngĩoya thabarĩ yaku kuma nairobi nginya makutano ũthondekeirwo it's like an express highway Eh. Ah, tondũ ngĩũrora ku- kiuma nairobi ũrahũthĩra thika garissa ũrahũthĩra thika road super highway eh. na harĩa nĩtũrakirwo barabara ĩrĩa ĩretwo kenoma road wo college koguo ũtirĩ na mũhatĩkano koguo no Nĩkuo ũhotage gũkũ. kũrutagĩra wĩra nairobi Eh. ũkĩinũkaga gwaku makutano nĩkuo gũkũ makutano nĩkuo mũrore gũkũ nĩtũrona. makutano Ah, na mũgũnda ũmwe ũyũ tũrawĩta ushindi gardens phase 5 mũgũnda ũyũ wĩ ndagĩka ikũmi tu kuma makutano town Eh. ũkũingĩra harĩa ũguo barabara-inĩ ya uh, keno marũa ndũ carriage ũkũingĩra tu mita magana mũgwanja Eh. ũingĩre harĩa mũkawa ũrĩa wetagwo destination hotel ngwĩciria ũkĩthiĩ na sagana na nyerĩ nĩ ũcemanagia na mũkawa ũcio Eh. na mũgũnda ũyũ wothe nĩ red soil tũkawĩriga wega nĩgetha tũ enhance security twacoka tũkamũtinĩria icunjĩ njega ciganĩire cia 50 by 100 kũrĩa tũrakwĩra tũ nĩ mweri wa wendo mweri wa february nĩ mweri wa wendo tũrakũhe na ofa njega ofa ya ngiri magana matano ma 50 tu Eh, na maya nĩ marĩhi marĩa me inclusive title deed

000333 wahũra namba ĩyo Yes. kwĩna andũ me obici metereire na no tũcerere harĩa ũguo doctors plaza ngoroba ya kerĩ kana thika maisha height ngoroba ya gatatũ nĩguo yes Eh, doctors plaza ĩkũ doctors plaza ĩ rũirũ taũni Okay. nayo maisha height ĩ thika taũni Eh. Eh, icio nĩcio main branches na iria twĩ tondå nacio. he ndärä rå irå ndä rakora kambuni kå u nä ta mahutirä Aha. ngå menya farmhold ventures limited atä a

Ah, nĩ vegetation Oh. Nĩ kũra- nĩ kũraurire mbura ĩrĩa ĩtagwo maguna ng'ombe Eh. koguo tĩri wa gũkũ nĩ red soil Eh. koguo ti tĩri wa kũgia ũgĩthiĩ gwaka nĩ kũndũ gwakĩtwo mũno It's highly populated kũndũ gũkũ kwĩna maĩ kwĩna thitima tondũ icio nĩ indo iria common mũno mũigithia Eh. aroraga Eh. especially mũndũ ũrĩa ũrenda gũceto Eh. na ũngĩrora ta thaa ici kuma harĩa thĩka by the way twethika taoni nginya gũthiĩ haha mũgũnda itũthiaga na ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na ithano Eh. 35 minutes only Eh. koguo nĩ handũ ũngĩkommuta o mũthenya o mũthenya ũgĩthiaga wĩra na means of transport nĩ nyingĩ mũno koguo kũndũ gũkũ kwĩ- nginya gwaka nĩ easier tondũ material cia gwaka cirĩ o hakuhĩ cirĩ o hau Eh, kwĩna title deed kwĩna title deed na nĩ freehold title deeds Eh. Ah, ngiuga freehold nĩ kuga atĩ title deed ici nĩ ciaku mũgũnda ũyũ no ũhũthĩre na njĩra ĩrĩa yothe ũgwĩka Ĩĩ. ta rĩu kwĩna mũndũ ũratũcereire Ĩĩ. na kwĩ kĩwanja arenda kũiga kambuni yake arenda gũthamia kambuni kuma nairobi tondũ ũrĩa akoretwo akĩgio nĩ ũndũ wa magoti Ĩĩ. rĩu arenda gũcithamĩria na hau ũguo tondũ na hau hena kĩrĩa Nĩguo. nĩ kũmũbĩra Aya- aya neighborhood ihana atĩa it's well populated na gũkũ andũ nĩ aingĩ mũno na within makutano town kwĩna thoko Eh. thoko ĩrĩa nene mũno actually nĩ rĩgĩte kũhingũrwo nĩ uh, mr ruto Eh. uh, like last year i think au november na twĩ mwena wa kĩrĩnyaga nĩ wega gũspecify twĩ mwena wa kĩrĩnyaga Eh. tũtirĩ mwena wa embu Eh. tondũ barabara ĩyo ĩrakirwo ĩrĩ umĩte kuma makutano gũthiĩ embu mwena ũmwe ũkoragwo wĩ embu county na ũcio ũngĩ ũkorwo wĩ kirenya wa kaunti gũkũ nĩ kirenya wa kaunti na ikuo tũramũtinĩria 50 ah, cia cia 50 by 100 na tũrakwĩra tu hũra thimũ ĩno kwĩna andũ meterere obici-inĩ nĩyo 0704 000 333 asante thengio muno charles ndirango Thank you, sir. Ah, reke tå thiä rä rä cia valentine rä eh, kamau ndirango na mathenge-rĩ mahota kwaria mathekererwo kenjeri wa kĩhĩa tũhe cia valentine Eh, thank you muno mr kamau Yes. Eh, koguo haha valentine ofa ĩrĩa tũraheana ĩ mwena wa makutano na niĩ ngamũrehera project itũ njerũ thutha wa gũthikĩrĩria ground na thutha wa directors aitũ gũka maka launch uh, nema phase 2 eh, mũgũnda ũcio nĩ wagũrirwo na njĩra nene mũno na customer makĩ request o rĩngĩ no marenda mũgũnda ũhutĩtie rami na nĩkĩo mũthĩ tũramũrehera Neema Gardens phase 3 ĩrĩa ĩ mwena wa Kĩthioko handũ hetagwo Kavaini na ĩhutĩtie Thika Garissa Road na nĩo tũramũrehera na offer ya only 300,000 Kenya shillings ĩrĩa ĩ inclusive of title transfer fee kũndũ gũkũ nĩ kũirige wega kwĩna maĩ na thitima na onako bado no red soil Nĩkuo gũkũ mwĩroreri nĩtũrakuona. ũngĩrorera nĩ ũkuona yani nĩ handũ ũrauma ũngĩingĩra ngari nairobi ũmĩoe ĩgũtwara ĩkũige hau ngĩti-inĩ Ĩĩ. koguo wakinya ngĩti-inĩ no kũingĩra ũkũingĩra gwaku koguo mwĩroreri ũngĩhũra namba ĩyo ya 0704 000 333 nĩ ũkweretherwo makĩria Na ona gũkũ bado no wĩtie kamapu ũkĩone nginya ũrĩa mũgũnda wĩikaire. Tũtinĩtie icunjĩ cia 50 by 100 no ũngĩenda cia igĩrĩ that is quarter of an acre kana wende ĩka ĩmwe ciothe ciĩ available koguo no thimũ ũkũhũra ĩyo ya 0704 triple 333 na nĩ gũkorwo ũkĩgwatĩra Nĩguo. na mũgũnda ũyũ bado no- reke- reke njuge Mr Kamau ũngĩkorwo ũtarĩ na mbia ciothe that is cash nĩ tũgwĩtĩkĩrĩtie ũrĩhe o kahora na tũheanaga installments

mweri na kĩndũ kana mĩeri ĩrĩ rĩ Eh. igatuĩka mbeca Ĩĩ. ona ngũkũ ici iria cikoragwo watherũkia ciĩ na kayelo Ĩĩ. cikore rĩu kĩthio kũu Ehe. nĩ nyingĩ mũno kũu biũ Ĩĩ. nyeni nyamũ ũrarĩa ũkaigua yes nĩ warĩa ngũkũ ya kienyeji Ĩĩ. Ĩĩ. atĩ watwenderia atĩa ndamwenderia na ofa ya 300000 Mm. na nĩ hamwe na taito Ĩĩ. kũu nĩ kũmaanisha warĩha cash 300000 gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũgũgwĩtia Nĩguo. kĩndũ tũgũgwĩtia tu no documents ciaku cia gwĩka transfer Eh. na kĩrĩa twĩtagia nĩ kĩbandĩ gĩaku eh, kĩa rĩpin na tũbica na tũbica okorwo ndũrĩ rĩ nĩ tũkũhũragĩra nĩ tũhũraga twĩ wabici tondå ä no nä oba ya valentine Eh. koguo gå tarä valentine rä gakwendekio atä Eh, eh, 350,000 Oh, hamwe na aya. taito Eh, watuhe ngiri 50 cia na valentine Eh, nĩgetha rĩrĩ Kamũrĩa mũndũ tano. agĩkenie mwendo wake mũndũ akenie mũciari mũndũ akenie sister yake yani andũ maikare mendanĩte nĩ ũndũ wa mwathani Eh, mbogo Yes. oa mathenge mundu akenie mundu akenie family yake Eh. mundu akenie sister yake mundu akenie mundu wake ehe Yes. ndaumanire kũrĩ mwathani wena ũndũ ũngĩongerera itana- ũtanatũtwara we kũrĩa ũratwenderia wena ũndũ ũngĩongerera wa kĩthioko na wa makutano eh, igũrũ wa marĩa twerwo nĩ charles ndirango na naomi njeri Ĩni. wa mbere ndĩrenda ũmenye tũrĩ andũ atana na igua tũratinia mbia cigana Mm, ngiri 50 ngiri 50 cia Okĩea. valentines okea Ĩĩ. ĩyo nĩ ofa itũ ya valentines Eh. special one ä waigua guo make na kå rä a ngara rä Makenete mũno. wanatupea 50k 50k off Eh. buroti ĩrĩa ũkũgũra na ithuĩ Eh. ga season gaka ka valentine Eh, ũndũ wa kerĩ nĩ ngũiguĩte mũkĩarĩrĩria ũhoro wa kaunti iria ciraruta wĩra wega one na nĩ mugire kĩrĩnyaga ĩha ä hau na mũrang'a ĩrĩ oho ä hau ĩrĩ o hau Mm. mũgũnda ũyũ witũ wĩ hakuhĩ na Kĩrĩnyaga I mean wĩ mwena wa Kĩrĩnyaga na wĩ hakuhĩ na Mũrang'a Eh. koguo nona bara ĩyo yothe Eh, ũthii wa na mbere ũroka o hau Eh. Ĩĩ, koguo nĩ tũ make sure ga kũrĩa tũthiaga nĩ kũndũ kwega mũno Nĩguo. kũndũ ona ũngiuga nĩ kũigithia nĩ kũndũ kũrakũra na ihenya Eh. Ĩĩni. ũngiuga nĩ kwĩgithia nĩ kũndũ kũrakũra na hinya koguo no mũndũ no aigithie weterere Ĩĩni. Eh, hihi ũgeka ũkendia kana no ũigithie thaa ici wanjĩtie gwaka wanjĩtie gwaka wake mũciĩ waku hau ũrĩme hanini hau na ngũkũ icio ũcigĩre ũgĩthiũkũ Ĩĩ. ũcige makuta Nĩguo. Ĩni. mbogo ndĩrakũra ngona wĩ mũndũ mwĩthĩ Ĩĩ. ona eh, njeri ona ndirangũ mũrĩ andũ ethĩ ndendaga mũndũ anjĩre atĩrĩrĩ to mũrĩ andũ ethĩ rĩ nũ wamuoniri kwenda tĩri kwenda tĩri kana mwendeire tĩri kĩ tondũ ndonaga tĩri ta wendetwo nĩ andũ makũra ta benjamin wangarĩ anderitwo aihũra ta rĩu we haku rĩ Ehe. nĩ nyonaga nĩ wendete ũhoro ũyũ wa tĩri mũno mũno nĩkĩ kuma o gatene rĩ eh, he handũ nĩ mũndũ wĩtagwo mbogo wana harĩa hanyu ĩĩ he kũndũ atũtwarire agĩtwĩra atĩrĩ guka wanyu nĩ okire gũkũ tene ũcio na gũtiarĩ bara no nĩ makinyire na mena mũgũnda mũnene mũno ngĩyũria angĩkorwo ũyũ nĩ guka wagũraga gũkũ rĩ ĩ niĩ ngatwaraga ciana ciakwa kũ ngaciĩra atĩ ndagũrire haha gatene kau koguo ngĩra kuma ũmũthĩ nĩ ngwenda ona niĩ ngahota gũteithĩrĩria andũ nĩgetha makaririkanaga mbogo wa mathenge nĩ andeithĩirie hana mena kambuni ya Farmhold Ventures Limited ngĩgĩa handũ hakwa ngĩhota kũgĩa ha ciana ciakwa na ngĩheo oba ya valentines ya mĩrongo igana ĩtano Ĩni. thengio kau nĩ kaũndũ ũtangĩriganĩrwo reke tuone kana we nĩ wĩ namba cia thimũ cia Farmold Ventures Limited Ĩĩ, namba citũ cia thimũ nĩ 0704 000 333 0704 000 333 Jerry wendeire tĩri kĩ Eh, reke njuge ona niĩ ngĩkũra rĩ eh, mũciari wakwa that is my father and my mother nĩ manyonetie makinya rĩu he he kũndũ mathiaga kũgũra mĩgũnda na magatwĩra atĩrĩrĩ tũrathiĩ ndĩramũtwara nĩgetha ona inyuĩ mũ hau gabere rĩ ona inyuĩ mũkoya makinya ta maya hĩndĩ ĩrĩa ndandĩkire wĩra kambuni ĩno ya Farm Hold Ventures Limited ona directors aitũ nao nĩ makorirwo a gũtũnyitĩrĩra Eh. magatwĩra atĩrĩrĩ reke ndamũrĩha rĩ ona inyuĩ mũtigakorwo a kuga atĩrĩrĩ

landlord ndarenda kũmenya atĩ kwĩna corona tondũ onake maybe nĩ oete loan no nginya ũmũrĩhe Ĩĩ, rent nĩarenda yake. ũmũrĩhe rent yake Ĩĩ. no okorwo wĩna kamũgũnda kana kea handũ rĩ no ũthiĩ wambie nginya okorwo nĩ ka structure ka mabati ũkwanjia wambie gũikara kũu rĩ nĩ ũkorwo wa secure nginya family yaku Nĩguo, nĩguo. Ĩĩ, koguo Ĩĩ. wĩna handũ ũngĩta haku rĩ Ĩĩ.

then tũcoke Eh, makĩrora rĩu- rĩu makĩona we wĩ kũu rĩu mũgũnda-inĩ ngoragwo ground-inĩ Eh, nĩ mana wa tĩri nĩ- na mwene ndakariganwo kũhũra thimũ ĩno itũ ya 0704003333 onake akorwo wa kwĩgwatĩra charles ndirango ũkĩrĩ mũndũ mwĩthĩ tĩri rĩ wawenda nĩkĩ nĩ ũndũ wa ũkunderu wa mĩgũnda nĩguo kana nĩ ũndũ wa ũkunderu wa mũgũnda gwitũ Eh, Ah, ngamenya ithuĩ tũciaretwo twĩ he nyingĩ tũkarerwo nĩ guka guka eke mwana kĩmwe mayan kwetagwo mũrĩithi ba arĩa maciarĩtwo kũu anake nĩ aingĩ eh, koguo kũu ndũngĩ- ndũngĩga meciria maku wĩ first grandson Nĩguo. atĩ nĩ ũkegaĩra kĩndũ Eh. na mũrenge kũu mũno Eh. ko no mũhaka ũcarie warariĩ Eh. na wandandũku Eh. nĩgetha at least ũkahota gũteithĩrĩria nginya aya me thutha waku Nĩguo. at least makahota kwĩgwa- kwĩ- kwĩgaĩra handũ Eh. na njokerie arĩa matũtongoragia mũno martin na cikũ no ndahote opportunity Eh. ya kũhota kwĩigithia each and every year each and every project wahingũra Eh. no mũhaka twekea ũkaritinagio harĩa mũcara-inĩ Eh. korwo korwo ndũkũhota wĩike mũkanyitaga mũrĩ erĩ Nĩguo. tũrĩa tũnyitanĩte tũrĩ atatũ haha ũũ Eh. harĩa thĩinĩ wa mũgũnda wa neema phase 3 tũtinahota kuoya phase 1 tondũ phase 1 hingo ĩrĩa marĩ haha thimũ- marĩ haha inoro wathire na mũthenya ũcio Eh. ba phase 3 nĩtwoete broti at least tũrarĩ tũgĩtirithanagia na kambuni itũ haya thank you Ah, mbogo wa mathenge Yes. Eh, ingĩnyita ngarisa road theka ngarisa road Ehe. ngwamba gũkinya kĩthiũko kana matu ũkwamba gũkinya matu oh. matu nĩyo taũni ĩ hakuhĩ mũno Eh. umĩte mwena wa thĩka nĩ maũndũ marĩkũ mega me matu matu he project twĩ nayo ĩtagwo ikatini gardens na nĩ mũgũnda mwega mũno mũgũnda mũthaka tondũ ikatini a while back eh, mĩaka ta mĩtatũ mĩhĩtũku tũrarĩ kuo na project ya 170 no kũndũ gũkũ nĩ kwambatĩire na njĩra nene na gwakũra na njĩra nene tondũ thaa ici project ĩrĩa twĩ nayo nĩ ya ngiri magana merĩ ma 50 Eh, na wega witũ project citũ ciothe cikoragwo title inclusive tũngĩkwĩra bei nĩ 250 Eh. tũtiongagĩrĩra ona kĩ aca warĩkia kũrĩha ũguo tũgeka transfer taitũ ĩgagũkinyĩra ihenya Nĩguo. ihenya. Ku- aha. na kũndũ gũkũ project ĩno ĩ hakuhĩ na cukuru ya ikatini Eh, na ikatini kuma matu nĩ ndagĩka ithano tu ũthiĩte o kawaida ati ũtengerete kana ũthiĩte kahora Eh. no ndagĩka ithano tu Eh. na nĩ kũndũ gũthaka mũno na nĩkuo tũrakũrehera na mbei ya 250000

Ĩĩ, na Kavaini nĩ kũndũ gwakĩtwo mũno na directly opposite mũgũnda witũ nĩ mũkona andũ arĩa na nĩ- nĩ nĩ wega twĩre mwĩroreri nĩ tũtwaraga customer aitũ na tũtimarĩhagia Ĩĩ, tumĩtaga kũmatwara. free and informative site visit nĩ kũmaanisha waingĩra ngari itũ nĩ twambaga tũgũkoria kamau nĩ ũrĩ wathiĩ gĩthioko ndũgakore n- ũmenyete mombasa road kana ũmenyete barabara ĩngĩ nĩgetha tũgathiĩ tũgĩgũtaragĩria every step nginya Eh. tũgũkinyie mũgũnda Eh, nĩ nĩgetha mũkawa hĩndĩ ĩrĩa wega. ũgakorwo wĩ ika rĩ ũkahota gwĩtwara Eh. Eh. na nä kwa redisol toguo mwä roreri å rona ä no rami nä ä rä kå ĩno nĩyo ĩtagwo thika garissa road ĩgũtwara nginya garissa Eh. Wai- in case okorwo ndũrĩ na means ciaku waingĩra ngari nairobi wamĩoera nairobi ĩgũkũiga hau bara-inĩ Rĩ- Wauma rĩu mũgũnda bara. nĩguo mũgũnda sorry mũgũnda wĩ mwena ũrĩkũ wa ũrĩo kana wa ũmotho wĩ mwena wa right Mhm, right nĩ Ũrĩo. nĩ nĩ ũrĩo Ĩĩ. Ĩĩ. Eh, rĩu ngari ya kũiga hau no kũingĩra gwaku na nĩ- na tũkoragwo nĩ tũrathikĩrĩria ground immediately twarĩkia kwendia phase two na nĩo directors aitũ mokire makĩ launch tũkĩenderio phase three na phase 3 ĩnyitanĩte tu na phase 2 mm. e, koguo nĩ mũgũnda mũnene nĩ mũgũnda atĩ ũngĩenda cia inya cinyitanĩte nĩ ũkuona kĩrĩa ũgwĩka no kũhũra thimũ ĩyo 0704000333 uge ũtũmĩrwo kamapu ũkorwo nginya ũkĩona nĩgetha wone cia citigarĩte mwena ũrĩkũ Nĩguo, Eh, nĩguo, na nĩguo. kuma hau ũ book site visit na tũgũtwara wone na tũtirĩhagia gũtwarana na wabici yanyu mũkoragwo kuo throughout yes ciĩko wabici cianyu kuma monday nginya saturday 8 to 5 Na nĩ tweterere ngitha customer angĩgaga kuonekana mathaa mathaa ma thaa ĩmwe cia ũtukũ rĩ, ak- aumĩra wĩra agerere wabici okorwo ndoete title yake, nĩ tũkoragwo tũkĩmweterera. Eh, koguo wabici itũ ya Ruiru ĩkoragwo Ruiru ndani, building ĩtagwo Doctors Plaza, tũkoragwo directly opposite Cooperative Bank, na Thika tũkoragwo building ĩtagwo Maisha Heights, tũkoragwo third floor, directly opposite Thika Bazaar. Mm, na ũngĩaga kũmenya kũrĩa wabici itũ ĩrĩ, wahũra namba ĩyo ya 0704000333 tũkũgeraga harĩa o ĩrĩ tũgakũ direct nĩguo nĩguo thengiũ mũno makuta no tũcoke kuo rĩngĩ charles ndirango Yes, yes. Ah, watwĩra wona twanyita barabara ĩno ya highway rĩ Yeah, yeah. ya thika eh, marwa Keno, Eh, Keno keno Marwa. ĩ, Ken- Yes. keno marwa ĩyo rĩ

na ngiri ma matano ma 50 na nĩ wega ngĩrarĩba atĩ nĩ inclusive title deed Eh. koguo ũtirĩ charges ingĩ ũkũrĩha cia gũga transfer title deed Eh. maũndũ macio mothe me thĩiniĩ and on top of that ah, mũgũnda ũyũ no tũtirithanie nawe kahora kahora Eh. kĩndũ gĩa bata mũno nĩ ũhũre namba ĩno nĩyo 0704 000 333 tũtirithanie nawe kahora kahora kama ũngĩnjĩtĩkĩ no nyende njarĩrie andũ arĩa me nja wa bũrũri marĩrie nĩ marakwĩrorera Ah, m- ũngĩrtho- ũngĩririkana thaa ici kwĩna maũndũ maingĩ maracenjia thĩinĩ wa thĩ na that is nĩ after kwakorwo na ithurano ndĩronire mũ advisor wa economics kenya ah, thĩinĩ wa state house andĩkĩte thĩinĩ wa ex akauga atĩ tũtige matukũ mangĩ nuthu nĩgetha tũkinye ithurano Eh. Moses Kuria nĩguo araugĩte Eh. na hingo rĩa ithurano ciakinya maũndũ nĩ macenjagia mũno nĩ ũkoraga indo nĩ ciambĩrĩria kũ appreciate ta rĩu thaa ici tũkĩmwenderia mũgũnda wa ngiri ma matano na ma 50 2027 ndwaka ũkiuma ngiri ma matano ma Aca, 50 yeah. tũrĩgĩte kwendia mũgũnda na, ah, wiki ithatũ thiru bara ĩroka ĩrathondekwo barabara ya rami nĩ kũmanca mũgũnda ũyũ no appreciate mũgũnda twendetie ngiri ma matandatũ mwe- mwaka ũmwe na nuthu mũhĩtũku thaa ici reti ya hau ĩragũtha 1.1 1.2 koguo andũ arĩa me nja wa bũrũri nĩ ũkuona nĩ andũ nĩ marandipotwo we ũraremia wĩ nja wa bũrũri menya mũciĩ wĩigithie igithia kwanyu mũciĩ Tondũ ndũĩ rũciũ ũrĩa gũkahana. Ũngĩririkana maandĩko thĩinĩ wa Genesis, nyendaga gũkoti maandĩko mũno. Genesis 41. Jusufu hingo rendirio Misiri, athire akĩgĩa favor kwĩ mũthamaki wĩtagwo Firauni. Atĩ maandĩko maugĩte atĩ onire mũndũ roho wa Ngai wĩ thĩinĩ wake. Na hingo ĩrĩa agĩire favor ĩyo, atĩ a- nĩwe warĩ second in command kuma kwĩ mũthamaki, na akĩehokerwo bũrũri wothe na mĩgũnda yothe. Na akĩrehe andũ o hingo kwagĩire ng'aragu, na mak- akĩmaceto bũrũri wetagwo gosheni itũra retagwo rameses rĩarĩ itũra ithaka mũno bamandĩka ũngĩingĩra thĩinĩ wa thama kwambĩrĩria thama ĩmwe yugĩte atĩ atĩ hingũra firaoni eherire gũgĩũka mũthamaki ũngĩ nake mũthamaki ũyũ ũyũ akiuga andũ aya tũkamũ- tũkũmahũthĩrĩra ũgĩ tondũ mahota gwakarinyitana na thũ citũ matũingate gũkũ We wĩ nja wa bũrũri, we wĩ US, we wĩ Canada, tondũ kwĩna andũ aingĩ maigithĩtie na ithuĩ, na we ũtaigithĩtie, we wĩ Gulf, oya kanya gaka tũrakũhe, na no ũtũhũrĩre thimũ nĩyo 0704 000 333, ũhote kwĩigithia na bũrũri wanyu, ũkona handũ ha ũgacoka Nĩguo. ũkona handũ ũngĩta Aya, mũciĩ ũkona handå ngä gacoka må ndå gwä two mbogo wa mathenge andå a meroraya kä rä a marä nä guoya nä metigä raga å ngä mera atä Ah, ithuĩ nĩ twendeirie andũ aingĩ mũno makoragwo kũu na ndũgetigĩre tondũ he k- kĩndũ tũkoragwo nakĩo gĩtagwo virtual site visits tũgagũtwara site visit o thimũ-inĩ O- ũkeyonera tondũ nĩ metigagĩra mũno gũtũmĩra mũndũ mbeca kana gũtũma mũndũ amenye maũndũ mao ũrĩa marathiĩ na mbere ithuĩ tũgũgũtwara a very good virtual site visit ũthiĩ wone mũgũnda ũbuke mũgũnda ũcio na warĩkia kũũrĩhĩra taito yaku tũkũigĩre o rĩrĩa ũgoka nĩ ũkamĩkora o hau yandĩkĩtwo kamau ũmĩoe na tũhũre gabica nĩgetha ũkaririkanaga nĩ twakũheire taito o wega hatarĩ maũndũ maingĩ kwoguo hũra thimũ ĩyo itũ ya 0704

Haya, mwĩroreri thengio ũguo ũrĩa thiĩ mbere na kũtũhĩra na eh, thimũ itũ nĩyo 0704 eh, no wega ngwĩre ona whatsapp no ũtũme message okorwo ndũngĩhota kũ- kũhũra thimũ na tũgũkorwo tũkĩaranĩria nawe eh, oho mwĩroreri reke ngwĩre ithuĩ tũrĩ akenu thengio nĩ ũndũ wa support yanyu thengio nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe ma invested na ithuĩ neema phase 2 Na nema phase 3 no tumwetereire muno muno muno mwoka wa fishi ni mugatukora turi atatu ni tukamutwara mugunda na to make sure ni twa ni twahingia meriria ma ngoro yanyu Nĩguo. na oho tumwire ati apart from kwendia mugunda ni twendaga ngina customer ungikorwo hau na ni handu maroraga kindu makauga ati nie ndingĩ- ndingĩgura prado ndirĩ na ũhoti ũcio Eh, eh, nĩ- everybody is capable kĩrĩa wendaga rĩ Nĩ kwĩĩtĩkia we mwene Nĩguo. na ũkaiga Ngai mbere Ĩĩ. na maũndũ mothe magoka maiganĩrĩte. Ĩĩ. Koguo we mwĩroreri we ũrona ciaku nĩ nini ũka tũgũtare tũkwĩre ici wĩ nacio rĩ nĩkĩ ũngĩka nakĩ. nĩguo nĩguo thank you mũno nĩ ũndũ ũrĩkũ unique kana wa mwanya mũno mũkoragwo naguo ta farmhold ventures limited Ah, ithuĩ Mr. Kamau kĩrĩa tũĩkaine nĩ title delivery, delivery Ĩĩ. na bado tũĩkaine na kũheana kana kwendia mĩgũnda Eh. ĩrĩa ĩ very affordable Eh. Eh, tondũ gwitũ ũngĩũka i think the most very expensive mũgũnda twendagwo thaa ici it's ranging about 750 nĩguo Eh, he mwiroreri ũre- ũrenda gwoka mũthenya wa valentine na arĩa auga specifically ngatwarwo nĩ njeri ngakorwo kuo Mm, ũmũtware mũgũnda ĩ nĩ ngamũtwara Valentine.

atĩ mĩgũnda itũ yothe mbei ĩrĩa twĩkĩraga nĩ title inclusive na ona ũkĩigithia handũ kana na kĩndũ ũkĩthiĩ kũgũra kĩndũ nĩ ũroraga the best deal ũngĩheo Eh, koguo mĩgũnda itũ yothe nĩ title inclusive na ndũgetigĩre kũigithia na ithuĩ tondũ we have been tested and proven to be the best asante tũrĩkĩrie charles ndirango kwa ndagĩka o ĩmwe tu Ah, no ndĩkina kuga ũhũre thimũ ĩno 0704 000 333 tũcugurĩkagĩra andũ othe hatarĩ gũthitũkania mandĩko thĩinĩ wa numbers 33 53 ugĩte you shall take uh, possession of the land and live in it koguo oya kanya gaka ũke wĩgwate na farmwood ventures limited no nyende kũgeithia uh, aigithia atatũ Humphrey Njũgũna aragũrire mũgũnda harĩa ũguo mwena wa Makutano mũhungi wĩ canada etagwo jerusha na catherine na netia e mwena wa nyandarwa njoke ngeithie mũtumia wakwa nĩ valentine ndiga- nyone kwa gũcoka mũciĩ Nĩguo, na nĩguo. gũka na cũcũ nĩ harĩ kĩhumbu-inĩ gatanga asante mwacoka mwithia martin kamau na wanjiko wa kariuki thengio muno charles ndirango mbogo wa mathenge na naomi njeri wa kibe kuma gwa kambuni ya farmworld ventures limited mwiroreri ucio uma umemerekia mũrĩhĩre reke tũkinyie hau nĩgetha wa gĩthĩnji nake oke atirĩhe tabarĩra ino ro rũcinĩ na ageni arĩa gũkorwo enayo enao magĩthathaũra maũndũ ma kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ niĩ njĩtagwo kamau wa kang'ethe na atĩ na Eh, Thank you so much.